Eeh mugikiriza ahakuba niyo ekunzire aho tihaine ekirikubaasa kukora. Abari oku mugyera bari kurungi munonga omwaka omutsyo ogwa 2022. Ninyesire ngu niza kutubeera ogw'obusinguzi kandi na n'okusaasirana tukatambura twena turi bamwe ahabw'okuba nibagira ngu owoteegire aha nshobe z'oku okozire kandi oyo toryeega na kakye. Bantu mwe covid 19 oku yatutaire twena aha ndengo zitari zimwe na zimwe, ninyesiga omu bwire obutaaho mutaakube nayanga mutahi we. Yaaba hariho kwanga mutahi we manya ngu kandi obwengye bwawe ni bukye munonga. Tinaakujuma. Kwonka omwanya gw'obwengye bwaba nibukye ahabw'okuba tukareeba buri omwe kutandikira omu top to the bottom, the last person, actually the last person was better than even the top one ahabw'okuba ebi bakahika ba stoppinga ebi office boona bakinganya byona buri kimwe kyona covid 19 and unless mwaba mugira kurahwa kweebwa 20 na 2021 nari obw'ebi by'emyaka ebiri egi etwegyeise ngu twena tugyende omu murundu gumwe shemererwa n'owu oine, n'owu orikukora nawe, omukozi waawe na na mukama waawe ahabw'okuba twena omu nsi egi turi nothing just we are all equal. Mugyenzi wangye mpurikize. Nyuma nizyo habaho emipiira ya Uganda Premier League. Just Amara y'arikugambira kurungi munonga Arua Hill neebaasa kutsinga tiimu ya Vipers goolo emwe ahari busha Numan Sigire ndikubagambira Pirates oku zibaire nizitambura. Akashaija karemiireho kaaba akasheega kenyini kaabaire omusheega nk'ogugurumire Manchester United. Nyuma so Vipers bagirumire mugyenzi wangye omupurikize Now, aha tiimu ya Toro United, of course yagumizemu nekora kubi munonga Express emuteire goolo ibiri ahari ziro. Aha tiimu ya Bull byo bigyenzire kubi nyima nzyo tiimu ya Wakiso Giants ebateire goolo ina ahari ishatu kandi tiimu ya Bright Stars zeena na tiimu ya Villa barwana aha murwa byona Bright Stars yatunga win yaayo ey'owa kabiri, the second win of the season, it was I think biggest. Achievement habwa side ya Bright Stars buri omwe nareeba erikuburabura munonga. Now team ya updf ebaine zero police fine nka oku mbwenu agambire nti eri aha foomu eyasinga ogu omuzaano kandi Gaddafi mugye omumpurikiize na na ura eva agwire kikazi one one of course eri izooba ingambira right now some updates live updates going on agambira kurungi munonga twine emizaano ebiri twine omuzaano gwa team ya kcca na Mbarara City

Ahh your guess eshemwe ekaba eri right nk'eyangye Ahh mugye mpurikiize Let's say Uganda Premier League Ahh kambe natereho aba babaase ku predictinga how they see this game oku erize kuba nehendera Hariho banaani bangye bari aha groups different groups ezi nkwenda nabo babaase kuba niba predictinga Ahh tukutambuza ekintu mpora mpora ahakuba hariho abari able abakubaasa kuteera esimu tukagaaniira hamwe kandi hariho abatari kubaasa kuteera esimu tukagaaniira hamwe So ninteekateeka abaaba nibaza kuba nibanyambuka kyonka ekyo kurungi munonga nyowe kugira ngu ntakakwitse omururu Weena oine interest y'okuza kumanya tiimu ya Nyambara Cell ku erikugyenda n'okugambira abakuru mabi munonga ahabw'okuba KCC already ebembire tiimu ya Mbara City aha goolo emwe ahari busha goolo emwe ahari busha

Dore Emariziiro, Mbarasi eteri kakyeka etayaire, Omwana Herbert Herbert Achai niwe yaateeba goolo egyo oguri midfielder y'emyaka abiri n'ebiri kandi noobaasa kuba naateera goolo egyo but still going on match is still going on tokaamanya obu nikibaasa kuhendera kihindukire aho omu dakiika emwe baaheza kuruga just aha kishaayi baagira ngu burururu kaatandika yaagyenderaho straight away yahika naateeberaho. Aho Mbarase yaagira obwoba, kwonka waaheza baagira ngu baana mwehame, mwekwatekwate, mwijukirane kiramujanye. Abaana baabaasa kwirirana, baakwatanisa gye at least edakiika ati nari zaahika omuri makumi ana tibakabungiiremu gooro, ekirikumanyisa ngu bariyo baadifendinga gooro ashatu, baadifendinga edakiika ashatu na mwinta, eeh ashatu na mwinta. So nizo baabaasa kuba nibadifendinga. So ka tureebe aha banywani baitu mugyenzi mugyenzi wanyu mpurikiize mm so ba guides abari ab'amaani munonga butareebuka soka select team mparara yes n'ogambira kurungi munonga ah, aine aza kuteeraho ebi ah, tiimu ya KCC ei bembire tiimu ya Mbarara City ah, goal emwe ahari zero omwana Achai Herbert niwe ateeba goal egi omu dakiika emwe yonka yoona oteekateeka ogu omuzaano guza kuhendera guta ogwa tiimu ya Mbarara City

Updates azinsindikire kurungi munonga aha WhatsApp group ei tumwinemu eya Gyenda omu Bajungu. Yaaza agaruka okubaza kubacapacapa n'omwawe naaza y'oku abasingira kimwe. Guy, Mbwenu ii konka Ruhanga noona abyona. Ngaaho ntyo atakumpeereza okwirukanga. Mpeereza okwirukanga. Just omu dakiika ikumi na ishatu nkaza omu Bajungu nkabateera bakantiina. Joshua Cheptegei, Ruhanga omugisha ogu yaakuhaire Ruhanga agumpeereze. Eeh so Guy yaarumba orere

Ka tureetere okukihiza kwa nikyendeera kurungi munonga Butolevu ekya 2022. Yaaba naabaasa kuba naakisinga 2022, eh, naagisinga nainga haine ekiraabe nikimuburaburamu. So nikyo yaabaasa kuba naagyendaho, he is already abroad, ah, ahabw'okuhika nk'oku ninza kuba ndikweta omu Koosa Sande okukihiza kwa nikitabura. But remember again, na Joshua Cheptegei naaza kuba ari aha omu Rimparara City. Roberto Kachebezi, Kache, Kache, Kache Biiki, eh, ow'ekitiinisa.

Okw'okubanza ok hariho kandi mutaahi wangye Honourable Honourable Julius mwine ekikaka nyowe nk'okumweta of course goal keeper sometimes nangwa hariho owaabaire naaza n'omu midfield hati ori MP wa Rwampara okwe ka so MP ogwe ninkushaba kwata team ey'abaana abaasingire nka top ten abaizire omu different categories z'omu kwirukanga baize ba participatinge omuri egi egi eya Lake Mbuuro. Kugira ngu nawe yahikaho ashange abaana bakwiruka ngu Tokama nabaasa ku identifyinga ahakuba akaba aine omutima murungi munonga nashi aine obu akwata media ye akagisharinga na na Steven Kiprotich nashi akaba areba nkomwana omwirukangi okuruga omuri Mwiza oku owaawe omuri Rwampara amu identifyinga agira ati muteeke omu team yaitu ogwo omwana oshange yatukwatira nk'ebigyere just like nka five years to come turiyo nitwesiimira natwe naba Western Uganda So Julius Karuhanga mwine ekikaaka of course okwatanisa na ba abembezi abatari ba wa ground na ninshaba kwata nka team ya abana abaye bembire omu marathon yangye egwire like 20 of them ba runners mu ba sponsoringe mu barete be participatinga omu ya lake mbuura egi beize bazwe na mwizi kugira ngu ba identifyinge bareke ngu they are promoting that area na nemyanya endijo those from mitooma from kisoro because much as neya lake mbuura ekuru kwonka na mbarara city

Aha tubaasa kugira kimwe kubaspottinga ebiri ikumi na bitaano byenyine ahari eki neeki mbuura. Then nabwa local sport nokugambira kwingi munonga ICC Cricket World Cup 2022 abaana baitu of course nibaza kuba nibazaana baine warm up games nituza kuba nituzaana ebiro ikumi aha Scotland nituza kuba nitubaita nayo tureebe oku twakubaasa kugikwatamu aha Everest Ground ahari Guyana then ebi ikumi na bibiri twine Sri Lanka ahari Guyana National Stadium then World Cup preliminary round ebi nibiza kuba nibikorwa Tokundu nkaza kuba nibikureetera bwanyima kurya coach Ivan Twetsesemwire. Ewe nikwo ahabw'okugira ngu tiimu y'esukwadi enungi munonga yatebekanise, erimu Pasika Murungi aha tiimu, kaputeni, na n'abandi, of course Isaac Hategeka, vice kaputeni. Ningira abanyankore aha omu Western titukwatsire aha cricket turi ab'amaani. Now finally aha ninkwata aha bikwate ebiine na na Afcon. Afcon mugyenzi wangye ompurikiize ahakuba tiyo nitubaasa kugitandika yaaba tiyakusigaire ebiro bishatu byonka ahakuba twaguza omu izooba rya nyenkya kare haza neetandika aha omu group A niyo turiyo nitutandika nitubaasa kuba turi omu rurembo rwa Olembe Stadium Olembe Stadium, Yeounde, that is Cameroon. Haza omuri ekiro okugambira ngu nitutandika n'omuzaano gw'ebiro mwenda aha shaaha ina ez'ekiro, shaaha ina z'ekiro, eeh nituba nitutandika aho. Emikoro neekuba eri ey'amaani of course okwigura na buri kimwe. Omu kyaakuba twine aba nyineeka Cameroon eine Burkina Faso. Cameroon neekuba eine Burkina Faso, ogwo omupiira kaasameme ogu mutashemereire kuba nimumiisinga aha shaaha ina zeenyini mugye ompurikiise. twine tiimu ya Cameroon nekwata na Burkina Faso then ogundi sabwa twine of course Cape Verde ekwata na Ethiopia then biguma mpora mpora aho nowa Uganda teragire omu mpaka ezi so tindaaze kufokasinga ngu Uganda nezaana mu fixture eha ahaa Uganda erikuba etarimu so kiri ahari iwe ku turahika aha weekend ninza kuba ninkubuuza iwe wakusapotinga aha now that Uganda didn't qualify Uganda obu etara qualifyingire hati iwe waza kusapotinga eha aba Nigerian Super Eagles bari omu training yamaani munonga. Bari ahari Moshood Abiola Stadium. Moshood Abiola Stadium baine omwana yaabaire naazaana aha club ya Everton ariyo naabagyezaho kubayamba of course kubaasa kureeba ngu baayetebeekanisa ekikopo eki kurungi munonga sausa. Mohamed Salah of course naagyezaho kuyamba aba Egypt kubaasa kureeba ngu baiza baatwara ekikopo eki Egypt ahakuba neekyetaaga kwonka omu makya arakosha abazaani ahabw'okuba bari omu ka ahakuba bacuuzingira abazaani ikumi na mwinda just ab'aheeru bareetsiremu mukaaga bonka of course harimu Mohamed Elneny owa club ya Arsenal na Mohamed Salah owa club ya Liverpool. Alain of course Senegal mbesiga munonga abazaani nka Sadio Mane wa Liverpool hamwe na na best goalkeeper Eduardo Mende wa club ya Chelsea the Blues so that is ekikopo kya Africa nikiza kunura by the way busa kunura ba stars mwabarebire ahabwokuba nka Gabon mbesiga Pierre Emerick Aubameyang that's a Afcast man eh is an Afcast man ari aho kare nimugireba tiri omu Africa yenyini kwonka nakunda Africa ahabwokuba nyina naruga omu Spain actually nyina naruga omu Spain nikyo kureba nayera yera munonga atyo. Kwonka nawe nakuba aine Gabon egi tiimu yeye eya Gabon of course eyinza kuba niyo yaba erikuzaana nituba twagigambire kandi eizooba ryona niba nitwagyeshongwire eizooba ryona ryona so Gabon nayo n'erikuba nezaana erikuba eine tiimu ya Ghana ebiro ikumi na bina bya January Gabon Ghana of course omuri Ghana hariho abaana ba Anda Ayew ba Jordan Ayew boona so nendi Afcon neeza kuba eri ey'amaani butare buriho nikirizooba twambuke tugyende ahari ngambire kurungi munonga

Nkakunda abantu munonga, nkataaya munonga naarya munonga za muhogo, obushera butaire, ebitakoremu eeh ningira ebi biriyo byagurikyemu ebintu kwonka hati ekintu kiine fire fire eri aha murundi gwenyine maybe it's because I'm from church I've just been in church praying to God and God was like oh Patoe since now you've come in church that means the word is going to change I thought you are just only in betting tips I said no Sometimes I have time for you kureka kyita kumanya ruhanga naye kyeza omu betting ekyo tikukimanya ekyo nsasire mukama akuba nyowe nimba ninkora nanye nimba ondenze kuteka akatebo onsasire nimba ntakigyenderire kandi nka mukama na buri hamwe hona mukama okumushabira oyine ekigyenderwa kirungi munonga nakurabizamu niwe okyongera nti everyday raza akapapura kariho million ezi ikumi. Nooza kwimuka omu kashashiri nka Yesi oshange oine miriyoni ikumi otaribyamba otaine eki otsigire otaireho? Apana, apana. Actually why, why are you praying at night? Nooba nooshabira ki ekiro? Ekiro nooba nooshabira ki reero ngu Ruhanga akuhe ki? Gira eki waaraazayo. Ita ogu betting group the die hards, Pato die hards group, iwe raaza akapapura ka rukumi otakatayo nyingi ezi oza kuhenda nka nk'oru ogu owa Kenya owayehandikire ngu Man United terikusinga bakahika ekakora draw, aa, nari bakagiteera. Teekayo ka rukumi akatakushaasha kugira oti n'obu naakuhunde naija akatwara anyway. Oraazeyo everyday kandi eki kintu kyona oguma okitryinga and am going to try it even I've been doing it kwonka not so much n'oguma ninkaraazeyo nooza kureeba one day bikwija kukugamba ngu eh mwana million makumi ataano ziri aha account. Kihinduke Ruhanga ahindwemu because God is looking for an opportunity how to change your fortune. He is looking for an opportunity to answer your calls. You've suffered enough God is saying this is the time.

Amiina webare kunyamba omu kuteera omuranga. Mwebare munonga ngambire nanye ati at least mukama yampurikiza so naza omumwaka 2022 nyine amaani. Abo nobareeba ota aba Chelsea, Tottenham, Spurs, Londoners? Chelsea netera Tottenham.

Kwonka hati naaku ari omu tiimu eraabe neezaana ekireekirwe arimo kukora porojekiti. Twege okusaasirana kandi twege okuba abakye. Waashaba okusaasirwa nooferwa ki?